Семья турында. Семья турында. Нәрсә ул семья? Без сезне белән алган идек. Яшәй күрәк, гаилә. Гаилә. Бу исемә төшердең берне. Ә бездә укыганда бер малайга вопрос бирделәр. Нәрсә ул су имеш? Су, араб телендә. Ул әйтә су, ул су.

Кечкенә генә государство, ячейка кечкенә. Да-да-да, сейф, да? Ну, әлхәмдә, берсебез аны аңлады. Ә без сезләр белән алдык. Нинди эшләр, нинди сүзләр безне семьябыз белән якын ясый, елылыкны безнең семьяда поддержать итә. И нинди эшләр, сүзләр безне семьядан ерагайта һәм дә безнең йылылыкны бетерә? Без әйттек, семья, әлбәттә дә, әни белән бала арасы да, ир белән хатын тагы арасы да. Даже семья булмаса да, без әйткән идек, ике коллега арасында, ике брат арасында, ике дус арасында да

любой авырлыкта бер-беребезгә булышасың да, бер-беребезгә киләсең дә, хәлен дә беләсең, и аны шул конечный результаты була да. Әле без сезләр белән киләбез шундый терминга, как әти. Әти на самом деле зур роль уни семьяны башкаруда, семьяны тотуда. Балаларны тотуда и монда бар э, шундый понятие как әти бар юк. То есть әти бар, но ул юк. Ничек аны аңларга? Семьяда әти булгач, ул как физически әти бар, но эмоциональный әти юктыр. Ул ничек без моны аңлыйбыз? Кайсыгыз әтер? Юлда берсе. Молодцы, молодцы. Да, да, акча таба, юлда йөри. Да. Әти былай бар, но әти юк. Ә бу инде тагы да да тагы да ничек сез әттегез дөрес әттегез ә, семьяда әти бар но ул семьяга внимание бирми вот шул монда важно Э, да, әтинен өстендә э, семьяны содержать итәргә, багырга, может быть, э, хәзер тагы да, может, авыррак акча табаргадыр. И кеше күберәк вакыт үткәрә, то юлда, то эштә. И, соответственно, ул өйдә дә э, часто була алмый. Но ул яхшы, и анын өстендә ул. Но кайчан ул үгә килә, ул все равно түгә килә. Э, көн бу эшләсә, кичен килә, иртәс тө китә. Э, юлга китсә, допустим, э, ике-өч атнага все равно килә, бер атна үдә тына. Э, вахтовый режим булса да, все равно ике атна үдә, ике атна эштә. И шул вакытны важно әтигә, әти инде балаларының әтие, ул була, хатынын ире була. Шунда семьяга важно внимание бирергә. Ничек семьяга внимание бирергә? Балаларың белән вакыт үткәрергә. Вакыт үткәрергә, кадр алар белән чыгарга, кадр алар белән йөрергә. Вот самый простой мисал китерәм. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи вассалам безне э, тәрбияләде. Үзенең сахабаларын тәрбияләде. И күп вакытны ул тәрбияләде кай кай төштә? Ничек ул безне тәрбияләде? Пәйгамбәр салләһу ул просто сөйләмәде, просто как сүз белән генә түгел, ә күп вакытны ул сөйли иде определенный төшләрдә и именно эшли иде, шул вакытны кайчан кем беләндер взаимодействовать итә иде. Да, ул хутбалар сөйләде, ул вязлар сөйләде, но күп вакытны аның тормышында ул өйрәтә иде ыланнарны,

Ну, як же, белясыз, но пока... Э, Шулук. Кайчан бала кеше белән алар ашы иде, аш вакытында, кайчан алар бер-бересе белән утырганнар, ашы иделәр, и анарга каршы бер бала утырды, яш кеше, кайсының кулы нишләде, ашаганда, Ту аннан ала, ту моннан ала, ту кеше каршына асыла, ту үзенен каршыннан ала. Кулы таки шулай йөри иде. Пәйгамбәр салсам шунда әйтә, я гуләм, эй бала дигән, бала, яшь кеше, юноша, Алланын исеме белән дигән ашка тотон и аша нияз тә синең каршыңда. Ул уже по ситуации өйрәтте, баланын итенешен күрде и сразу шул ситуацияне анарга аңлатты. Вот ул бер пример э, взаимодействиеда. Э, икенче пример, качан ул э, беләсез сахабаны утыртты артына үзенең хайванына шулай бит? Шулай бит? Утыртканда ни эстәтте? Анарга обратился исеме белән, Һәм дә әйтте, беләсеңме дигән син Алланың хакын, и беләсеңме синең хакыңны Аллаһ Тәгаләгә карата? Кемнәрне Аллаһ Тәгалә утка салыр, кемнәрне салмас? Шундый сүзләр сөйләде пәйгамбер саллаллаху алейһи вәсәлләм. И шул ук яшь кешегә кайчан алар бергә утыртты и бергә баралар. Аңлыйсыз? Шундый ситуацияда. И шундый ситуацияләр бик күп. Бик күп. И без дә әйтәбез, кайчан әти үзебез күп вакытны юлда булабыз, акча табабыз, семья ашатабыз, ул безнең өстебездә. Ну кайчан өйгә киләбез, өйгә киләбез, шулай ук семьяң белән чыгу, алар белән йөрү, балаларың белән йөрү, ул үзе бер тәрбия. Шул син йөргәндә не обязательно балаңны утыртасың да, сүлисен анарга виз Вот шылай кирәк, шылай кирәк, шылай кирәк. А ул может тыңнамаска, и скорее всего тыңнамый да. Ул тыңлый шул вакытны, качан сиңа полностью довериега керә, тыңлый шул вакытны, качан анын хали яхшы, шулай бит, тыңлый качан синнән дә ул эшли күрә тагы да. И сәфәргә барганда, юлга барганда, балаң белән, синең белән просто утырасың да элементарный пример. Хәзер без сәфәрдә басу кебез. Все. И сәфәр диласы, ачасын да семьяң белән бергә укыйсын. Бер чыгасын, ике чыгасын, биш чыгасын. И ышаныгыз, баланың ишендә кала, башында кала. И хатыныбыз да өйрәнә башлый. И үзең белмәсәң дә, үзең дә өйрәнә башлыйсың. Потому что балаларың монда өйрәнгән инде. Сиңа тоже кирәк өйрәнергә. Үзеңне дә ул стимул бирә дальше э, развивать ителергә. И именно шул сәфәрдә. Кадер төштең, аңлатасың, кадер утырдың ашарга, аңлатасың. Виз затны ул ә, шул процесс тәрбиянеке була. И шундый вопрос. Ир кеше каятана, вот виз кеше ары, ир дә, хатын да, бөтенебез ары, но ир кеше каятана, вот сездән сорыйм, кая сез тынасыз? Үдә. Молодец. Кеше үдә тына. Висегезме согласны? Или кем үдә үзгә төштә тына? Үдә имеется в виду, үзгә төштә дә может тынарга, в хорошем смысле, просто вакыт үткәрә. Көч... Да, но в основном ир кеше тына кая? Үдә, в основном. Кайчан ул юлдан килә, арып килә,

успокоение тапсын шул өйдә. Ну, хотя бы вот әгәр дә өйгә килгәч хатын тотынса, пилит итәргә, хатын тотынса, ишекне ачкач ук э, место э, претензия курорга, то ир кешегә авыр була, ышаныгыз. Авыр, потому что Аллах Тәлә яраткан ул шулай кешене. Ул виз, виз монда бар, да, и иргә авыр була, ул может бер дәшмәскә, ике дәшмәскә, аннан уже ышаныгыз ир тынар, тын алмый үдә, но анын жаны тынуны все равно тели. И ул все равно тиеш кадр тынарга. Соответственно, тына үдә түгел, Ярый әлхәмдүллә, э, без Аллага шөкер мусульманнар, үдә булмаса да, все равно вакытларны тырышабыз үткәрергә инде харам юлсыз Алла кушканча. Шулай бит? Ә кешенеке шундый рамкалары булмаса, семьясында тынычлык тапмаса, ул, соответственно, китә үзгә төшкә тынарга. Да, үзгә, потому что потребность бар шуны. Шуннан э, безгә важно белергә, что ир кеше тына үдә, Ә эшли халык белән. Ә хатын кеше катына? Кухняда. Кухняда тәлли, вот как раз фашунарга килә бездә. А? О, бик замечательно. Потому что хатыннар дөрес әйтте. Как раз шуны әйтә. Ир кеше эшли халык белән, тына үдә. Ә хатын кеше эшли үдә, тына Халык белән. То есть кадр чыккач, дустын күргәч, әниен күргәч, өйдә нитмәсә, э, ерак регионда булса, эвенә баргач, э, илкеге халгын күргәч, яхшы ну, отек развеять ителгәч, шулай бит, тына башлый. Тагы да, мин уйлыйм, кадр чыгу, ниндидер сәфәргә бару, ир белән хатын, балалар, иногда может балалар булмаска, потому что тыну атялар өч төрле була шулаймы просто без иногда путаем и тынарга барабыз киләбез үлгәннәр арыганнар аңлыйсыз бар тыну үзең вот лично как ир кеше яңгыз тынасын ә бар кеше син тынасын ир белән хатын ә бар тынасын бергә общий семьяң белән Вот. И аланнарны да кирәк йөрөтергә, тындырырга, хатынны да кирәк, и үзеңә дә кирәк. И шуны шул затларны кеше сайлый башлы, аңлый башлы да все, и әзген бер э, чыгулар анарга реально күп файда китерә. И э, кайта бу шунарга. Ир кеше эшли арый, хатын кеше тоже эшли арый. Хатын кеше э, ул үдә эшли, ул э, бага, ул э,

Ирне э, сразу э, каршы ала ишектән үк может татирга берни дә эшләмисең так йөрисең шундый непоняткалар на самом деле безнең арабызга сылыклык китерә сылыклык китерә и э, может даже ничек әйтергә

Шул затларны белеп и тихо гына систематически кергезеп тормышыбызга и күп вопрослар, күп проблемалар бездә Алла кушса э, тишелә и шишелә. Вот. Э, шунарга кайтабыз. Шуннан э, ир кеше, әти кеше вакыт вакыт тапса семьясына, баласына ул бик яхшы. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтәбез ничек өйрәтте именно ниндидер случайларда ниндидер поездкаларда ниндидер бергә э, ике кеше бергә ниндидер эш эшләгәндә шунда кеше өйрәнә ну үзебез дә беләбез балаң белән чиктең кадер йортка син э, Шып сугарга өйрәтә син үзен кычкырып ул күргәне дә пример элки же үзең сугасын дагы күрсәтән шылай сугарганда шылай алырга и шып сугуда и кеше белән вот отношениеда катнашауда алар как бы өйрәнә торган затлар и кеше өйрәнә ул затны кандыр Если он күрә әти вот шулай янтыкка суга, он может тоже янтыкка сугарга, пока ангаргынчык. Аңлыйсың? Күрсә торук суга, торук суга ул. Ни әстә ул күрә, алан шул затны, алан шул затны тотына копировать итәргә. Э, шуннан әти өйдә булгач, обязательно э, семьясына вакыт выделять итәргә и уделять итәргә обязательно кирәк. Потому что әгәр дә әти югалса семьядан,

И әйтә бул шайтан семья арасында ике кеше арасында тагы да ул э, бик тырыша инде аерырга бик тырыша сырларга инде айтман сүзеңне дә могут сырлап койтып китерергә уйлар китерергә сиңа э, и шайтан постоянно тырыша шул ике кешене аерырга

яхшырар, яхшырыр иде. Хотя бы була просто попробовать итәргә и результатын сразу уже күрәсен, что чыннан да бар бар файдасы. Әле, әле хотя бы әни, әни шулай ук бар, әни шулай ук юк, может булырга шулай бит. Әнита ул үдә, но может быть и юк булырга, юк имеется в виду физически ул семьяда, ире янында, балалары янында, но эмоциональный может э, булмаска, потому что хатын кеше арый, хатын кеше арыгач, анарга тынарга кирәк, тына, тыну булмаса, так ул авырая, авырая, авырая, чыдый, чыдый, чыдый, и чыдамнын бар все равно чашкасы тула да, И тон тотына ташырга да. Таша, таша да и ул висеңе, висеңне ебетә ул. Висегезгә аның ебешлеге тия. Шуннан шул чашка тулмасын, время от времени тихо гына шул чашкадан ала барасын, ала барасын, ала барасын. Ул потому что нормальный, естественный зат. Кеше арый, и кеше тына. Кеше арый, кеше тына. Кеше тына, э, күрәсен, мәчеткә киләсен, изгелек кыласын, син уже көч аласын. Шулай бит? Вот хәзер без постоянно кем юлда, кем нидә, шундый заман кайсыда, ну, күп кайгыртасын, күп стрессовать итәсен. Но безнең намазыбыз булмаса иде, изгелегебез булмаса иде,

Бәлки телең белән сүләмәсәң дә, йөрәң белән сүлисең вот Аллаһ Тәгаләгә, что мин килдем, гөнаһларымны афу итәр, чтоб итсен, мин синдә нуждаюсь, син генә мине саклау өчен. И шулай кеше сүләп, сүләп, сүләп көч алыр. Потому что Аллаһ Тәгалә реально көч бирә, шул именно изгелектә. Ә үзгә халык, мусульманнар булмаган, шулай ук эзлиләр шул источник энергияне. Бисес эзли, алар кан таба, кемдер кемдер китә кадәр тавташ арасына ниндидер монахлар янына реально шундый күп кеше хак кстати практика шундый бара аңлыйсыз Кемдер кадр семинарга барып утырып тына, ну все равно висесы кадр, кадр тына. Ә без ценить итсәк, безнең намазларыбызны Алла белән сүләү, момент, вот качан отключаешься, дөньяны отключаешь, и Алла белән каласың, уйлыйсың, үзеңнән барлыгыңны, нигә Алла яраткан сине, вис сиңа ул көч бирә бара. Без аны, может, даже сизмибез, но ышаныгыз, намаздан соң киләсен, үзгә хәлең дә давыт, настроениең дә, хәлең дә яхшы, үзгәң дә, һәрбер шагың сәвап синеке, беләсен, результат бар. И сиңа яхшы була, Аллаһ Тәгалә безгә шуннан ценностен тоже белергә и ценить итәргә нәсиб итсен. И шулай ук семейный отношение, семейный тормыш та шулай ук килә вакыт яхшы, килә вакыт ул арый башлый. Просто кирәк вакытлы чашканы э, түгәргә алырга, вакытлы тынарга, вакытлы әзген ниндидер сүз атырга. И шулай, шулай, шулай, и семья э, бик бәхетле постоянно булыр. Ул аны поддержать итәргә кирәк.

Бер Алладан килгән, и динебезчә без тырышабыз сүләргә, соответственно китерәбез примерлар үзебезнең тормышыбыздан, әби-бабабызның тормышыннан, сахабалар тормышыннан, ничек алар обычный халык, шулай тормышлар алып барганнар и Э, всегда берче алар успешный, берче хәлләре яхшы булган. Шулай ук атабыз әни э, булса, эмоциональный булмаса теге, э, ну бар ниндидер гәүдә или ир ниндидер гәүдә үдә йөри, но юк дәшми, юк ничә әйтергә, юк внимание юк, Ничектер йөрисең бетә. Да, да. Кеше бар, син йөрисең, как будто юктыр да, ничектер. Аңлыйсың, и шунда отношение бик авыр була. И балаларга тоже. Тем более балаларга кирәк вот эмоциональный теге яратуны бирергә, сүләргә, аңлатырга, аңларга аларны, э, сүләргә алар белән. Ул обязательно кирәк. И без шулай булса, как бы кеше бар, әни бар, әти бар, но

Ә бөтен хаҗәтләрен аларга обеспечить итәргә. И все. Ул да, ул да бар, но семьяң белән булу эмоциональный, аларга вакыт бирү бик важно, шулай ук важно ул да. И шулай ук, может, әни кеше э, өйдә э, булмыйчык, бәлки эш, эшлидер кадер, иртәстү китә, Э, кичен килә, э, и шул продолжается, может быть, годы, годы, годы. Э, ир тоже эштән килә, тоже семьяда кемдә юк. Икесе дә арый башлый. Арый башлагач, тынарга тыналмыйбызмыдыр, или тынмыйбызмыдыр, и бер-беребезгә чашкаларны түгешәбез дә, и бер ниндидер килә Ничек әйтергә? Шундый бер яхшы бер картина килә. Яланнар да аны, яланнар да аны күрә. Шуннан э, безгә бит Аллаһ Тәгалә биргән приоритетларны расставить, куярга шулай, что Вот шуны пример китерәм шул сис, э, нигә. Вот, допустим, банка, вот э, алабыз 3 литрлык банка, 3 литрлык банкага тиядек зур ташлар тиебез. Зур ташлар тиебез, аннан тиебез кечкенә ташлар, аннан таки ташлар. И чем без күп таш тиебез, да мы, аннан уже шул банка тула-тула, и зур ташларга урны калмый башлый, кечкенәләр вис тутыра. Сонда уже пясук инде тиебез, и банка тула. Ә шул пясуклар именно кирәкле зат, кайсыны без нишлибез? Анарга внимание бирмибез. Ә зур ташларны тиибез, тиибез, тиибез, зур таш белән бер утыра да и кечкенә дә сыймый, и үзгәсе дә сыймый. И шулай ук үзебезнең тормышыбызны да без, может, иң кирәкле эшләрне калдырабыз соңга, или вообще калды эшләмибез, ә самый кирәкле, самый безгә файда китерә торган, дөнья да, ахирәт тә китерә торган эшләр, может быть, самый, самый, самый артка кала, я вахыт булса эшләрбез и

Аллага ибадәт кылу иң өстә тора. Иң оста тора. Аннан уже китә тиха гына, тиха гына э, үзгә приоритетлар. Шуларны безгә чыннан да өйрәнергә кирәк э, куярга. Э, аннан шулай ук, э, может быть, Э, хатын кеше күбрәк э, акцентировать итә вниманиесен и внимание күбрәк бирә балаларына, потому что балалар, ха, балалар була, дөньяга килә, э, балалар үсә башлый, аларның потребностьлары була. И полностью все целое хатын бирелә балаларга. Все, только алар белән эшли, аларны бага, аларны кайгырта, укыта и тому подобное. Ә и иренә внимание калмый. Була вот шулай кайчан, может, э, ну, сам, на самом деле бар, что ир тотына көнеләргә аннан ыланнарына уже. Потому что, ну, ир тоже тели внимание, но юк, потому что вес полностью бирелә балаларга. Шуннан без аткани дигәндә ир белән э, ир белән хатынның арасы э, тиеш түгел тукталырга э, отношениедан. Тиеш түгел, давай атабыз без инде аткан идек, хәзер давай пока без Мен отношенияләр булмасын, весь нормальный, балалар өчен дә яңылчы башларбыз. Дип аха без көчебезне бирәбез балаларга и балаларны үстерәбез, күтәрәбез. Юк, а вакыт үтеп үтеп, сылынып, сылынып, син аннан елын алмыйсың уже. Шуннан э, бала үскәндә дә, все равно вакыт табырга кирәк, табырга кирәк, оялмаска кирәк. Була

И барасың көч килә, көч булгач атябыз ут ир хатынга да яхшы, и балаларга да яхшы, вакыт бер чисенә кала башлый. Шуннан шул затларны шулай ук онытмаска кирәк, үз-үзебезне ничек атырга, отношениебызны багырга кирәк. Ну, на самом деле, без, без дә, может, хәзер именно шул стадияда Но ул еңел эш төгел, просто так, на самом деле, ул синең балаң, но багарга кирәк, мин бер пример китердем, ә, самолетта вот очканыбыз бар, да вот, ә, самолетта очканда стюардесса или стюард аңлата,

А? Балаларга түгел. Балаларга имеш. Син баккан балаларыңны күбрәк багас. А ул ата иң беренче үзегез киегез. Потому что үзең кисәң, син балаңа кигез әләсен. Ә балаңа кигезә кигезә можешь син Уже сразу газ может килергә дә, исерергә и авырга. И аннан үзең дә авасын, и балаң, балаң да ава. Потому что самолетта кем, кем дә синең балаңны бакмый. Паника була анда. И ул естественно, что һәрбер кеше үзенең туганын, баласын кайгырта башлый. И алар әйтә иң беренче дигән шул масканы сразу тырышасың үзеңә кияргә, аннан уже балаңа и уже барасың кемгә булышырга, кемгә нитәргә. Вот. И ну, мин бы сравнить итәр идем шулай. Әгәр дә без отношениебезне яхшыртсак, э, внимание бирсәк, то балаларга без тоже бирәләбез. Потому что реальный көч бетә, реальный көч ул ни түгел, ничек. Валяс тителми һәрбер төштә. Көчне бетерәбез, но аларга тоже кирәк. Вот. И шул пример мин уйлыйм, монда урынлы. Бик яхшы э, пример э, китергәннәр шуны белән. Ну, төрле кеш может төрлечә аңларга, но сам факт, что шундый эшләр була. Аннары, аннары тагы бер бик инде эш, может бездә тагы да развитый, э, безнең арабызда ир белән хатын арасында бер-берсе белән э, соперничать итәргә, бер-берсе белән

Ул ничә әйтергә, ә? Да, ирдән ирдән всегда выше, всегда алдыда, всегда ничек, как бы ул гына может булырга. Шундый как бы соперничество бара. И тем самым хатын кеше югата үзенең основной миссиясен.

Ул изгелек эштә шаиет узыша, бер сүрә өйрәнгән хатыны бу ире бага тоже өйрәнә башлый, влиять итә. Хоп хатыны бага иреннән сорала, иртәгә нәфел уразасы мин тотыйммы? Теге әйтә, ирең тот, пожалуйста, и ире уйлана башлый, хатыны тота, ир тоже тартыла башлый, или наборот ире Шулай эшли, хатыны тартыла башлый. Шундый Аллаһ Тәгалә дә әйтә, яхшылык, изгелек эштә ашыгыгыз и соперничайте, то есть бер-берегезне гә булыгыз сәбәп э, шул яхшы эшкә. Но кайчан соперничать итә кеше үзенең э, урнысында түгел и всегда алныда булуда, потому что

яратмаган как бы шул эшләрне алып барыр. Э, хатынның силасы кая беләсезме? Юк, кая хатынның силасы? Юк, именно үзенекендә, как кыз, хатын, ул, ул үзендә. Кая аның силасы?

бала елый, астын алыштырырга барасын, в основном хатын ирләргә реально ул авыр вот, авыр ул, ул Аллаһ Тәгалә яраткан э, аларга авыр шуны түзәргә. Шуннан ирләр бала тапмый да, хатыннар бала таба. Аллаһ Тәгалә белеп, шул функцияне биргән аларга. Аңлыйсың? Без потому что не можем аны белән справиться. Хатын Тугыз ай баланы корсагында йөрете. Аннан шул баланы таба, анда дөнья, дөнья авырулары аша үтә анда. Бик авыр, кстати, анда кычкыралар, нитәләр. Аларга бик авыр шул баланы дөньяга китерергә. Ну, Аллаһ Тәгалә биргән, все равно справляется. И безгә Аллаһ Тәгалә вот бирсә иде ха бала э, асрарга, бала белән торырга, просто без, наверное, чыдый алмас идек. Мәктәп мин шулай уйлыйм. Потому что безгә Аллаһ Тәгалә биргән көч, бетер ниндер зур эшләр эшләргә, результат багырга. Ә хатыннын атялар силасы кая? Анын слабости, бик дөрес, да. Хатыннын силасы анын слабости.

Шуннан э, хатын слабый булып, Аллаһ Тәлә аны яраткан шулай, что ул слабый, и ир сильный. И как раз сильный ир аны поддержать итә, сильный ир аны э, булыша, анарга вакыт таба. Ә хатын үзенең слабости белән нишли? Успокоение бирә ир кешегә,

ситуацияләр шулай бит кадәр ир алла сакласын каста йөри алмый вынужден хатын бит шул эшләрне алып барырга может быть шулай булырга или ир каста или э, айта алмыйсың төрле ситуациялар була но анда может быть шулай э, хатын бит алып бар но если әгәр дә ир сау сәламәт э, бит яхшы

добытчик кебек шулай бит ул добывать итә ул йөри и ашата үзенең семьясын ә хатын шул функцияне алса ирнеке теләсә выглядит как лев атек как көчле вот шундый кеше мин нитәм и все ул вислар вот такая шул баланс тетелә башлый баланс тетелгәч все и хатын үзе иң беренчедән арый башлый Э, хатын ары да все берни дә эшли алмыйсың ну соответственно башымда бик күп ата торган затлар бар бик күп ну может быть атербез киләчәктә пока может нитәбез э, тихо гына шул темаларга керәбез потому что э, кат может быть и күп вакытны ир кеше ир кеше үзе хатынын шундый эшли Или же хаты, или же ир үзе хатынын шундый сильно эшли, или же хатын үзе ирен шундый слабо эшли. Может да шулай булырга? Может, да. И, и, и хатынга да кирәк дөрес аңларга, что ирнен үз функциясы, анын как бы э, анын үз функциясы и ирнен, и, и, и, то есть, ничего айтырга, Айтмыйм ирнен эшенә тыгылмаска, ә ирнен эшләре, ул ирнен эшләре үзе эшли, ул авырлыклар күрә, и хатын именно поддержать итә монда эмоциональный поддержка белән, сүз белән, ничек э, без айтабыз пәйгамбәр саллаллаху алейхи вассаламга кайчан пәйгамбәрлек килде, э, тау э, пещерада булганда Ул куркынды, шулай бит? Пәйгамбәр куркынды, тирләде, тир ага өстеннән. Куркынып ул каре китте, әйтегез миңа. Эвенә китте. Ул бармады кемгә дә. Именно пәйгамбәребез китте эвенә, чтобы тынычлык табырга анда. И анда иде хатыны э, Хадиша анабыз. Иң беренче кеше пәйгамбәребезне поддержать итте. Иң беренче кеше пәйгамбәребезгә успокоение бирде. Мәрхәмәтлек күрсәтте кем? Хатыны аныкы, Хадиша анабыз иң беренче. Аңлыйсызмы? И любой ир дә ышаныгыз, бара эвенә тынарга, бара эвенә спокойствие күрергә. Если ул анда күрә, если яхшы сүз иштә, бер кашанда ул ызбаны, Э, калдырмый ибер качан да китми ибер качан озакка китсә дә берничә көнгә иреге ул ызбагы хәлләрен сораша башлый потому что ул белә анда көч ала ул пәйгамбәребезне дә саллаллаху алейхи вассаламны хадижа анабыз ничек э, нинди сүзләр белән успокоить итте нинди сүзләр айтты әмин дия

кешеләргә булышасын, син э, ярлыларга булышасын, син рукардашлекне поддержать итәсен, син семьяны багасын, син, син, син. То есть перечислять итте анын иң яхшы качестволарын, шулай бит? Иң яхшы качестволарын перечислять итте. И ир шунда сизә үзенен кирәклеген. Вот любой общество был. Если кеше сизә үзенен кирәклеген, то ул шул төшкә вкладывать ителә башлый, шулай бит? Но ну, если ул анда кирәкми, аны эшкә куймыйлар, аны ценить итмиләр, ул, соответственно, ары, ну, бик тырышмый. Представьте, үзебезне утка алсак, үзебезне алсак та, дусларыбыз белән дә, и коллегалар белән дә шулай бар. И шуннан пәйгамбәребез безгә наилучший самый мисал, пример, кайсы хатыны яхшы сүзләр айтып, Аны поддержать итте и пәйгамбәребезгә яхшы булды. Аны одеял белән одеял япты пәйгамбәребез өстенә, бакты, бирде эмоциональный вот близость, эмоциональное чувство бирде, что ул кирәкле кеше. Вот. И все, пәйгамбәребез э, тынды, көч алды, и все. Аннан бакыз пәйгамбәребез кирәккәндә э, Ачу да күрсәтә иде. Кирәккәндә, салавсәләм, кирәккәндә анарга да поддержка кирәк иде. Хәтәй хатын, без мог бы атерга хәзер Алланың илчесе, соң ул да мы нуждается шундый яхшы сүзләрдә. Да, ул да обычный кеше, шулай ук базарларда йөри, шулай ук үләнә, шулай ук сату-алуын бара, шулай ук ашый,

Ул естественно затлар, естественно затлар. И они кеше дә шулай. Икесе дә взаимосвязаны бер-берсе. Атерга инде һәрбер кеше үзенең урнысын таба. Һәрбер кеше үзенең һәрбер деталь үзенең урнысында булгач, яхшы эшли башлый. Система бара тетелми. Но кайчан үзгә детальне, зурракны, кечкерәкне үзгә төшкә куясың, ул Бара бара даи тотына брахлит итәргә даи тетелә все самый элементарный просто и без дә аны можем сразу белмәскә өйрәнергә укырга ничек соң һәрбер кеше үз вазыйфасын үз миссиясын алып барсын һәр кем чтоб үз урынында булсын и все и балалар да иншалла үз урынында була И үсәләр безгә дуачылар булып, Алла кушса, безне онытмаслар, аңларлар, балалар шулай ук э, безгә рәхмәтләрен укырлар иншалла. Так, безнеке сораулар көтәбез. Бар, конечно, берничә пункт, но алар схожилар. В основном основаны без сезнең белән сөйләдек хәзер. Сорауларыгыз Сораулар э, юктыр да? Или шуны яхшы аңлатам, что сорауларыгыз юк. Или нидер... Да. Апалардан да, конечно, сораулар яхшы булыр иде.